Ләкин нәрсәне аңлата икән соң ул иман сүзе? Хәм иманлы булу нәрсәне аңлата икән? Кай вакытта әйтәбез, иманыңны алабыз диләр. Я булмаса, имансыз дип кешене сүгәләр. Мөхтәрәм кардәшләр, иман дигән нәрсә, төшенчә, аның бер ничә аңлатмасы бар. Беренче аңлатмасы аның Аллага ышанучы һәм шул исәптән Аллаһы Тәгалә белән бер рәттән фәрештәләргә, китапларга, пәйгамбәрләргә, тәкъдиргә һәм ахирәт көненә ышанучы кеше. Менә шушындый кешене, ышанган кешене без иманлы дип атыйбыз. Иманлы дигән сүз, димәк, күргәнебезчә, ышанган кеше. Әгәр дә карап карасак, иман сүзе ул тормышыбызның бөтен өлкәсендә. Мәсәлән, кеше нәрсәгәдер ышанмыйм дип әйтә икән, димәк, бу кешене имансыз дип әйтергә мөмкин. Аллаһы Тәгаләгә ышанмаган кеше һәм без санап киткән әйберләргә ышанмаган кешене без инде имансыз дип әйтә алабыз. Икенче төрле әйткәндә, иман ул күрмәгән әйбергә ышану. Аллаһы Тәгаләне бит чыннан да күрмибез. Я булмаса фәрештәләрне күрмибез. Пәйгамбәрләрне дә инде без күрмибез, алар күптән яшәгәннәр. Ләкин без аларның барлыгына, чынлыгына ышанабыз. Менә шушы күрмәгән әйбергә ышану дип без иманны аңласак, Димәк, безнең тормышыбыз, гомумән, ышанудан тора икән. Мәсәлән, географиядә укыткан вакытта укытучы безгә сөйли, менә монда Америка, ди. Картага төртеп күрсәтә. Ә ул дөресен әйтә микән соң? Беребез дә бит Американы күргәнебез юк, бишенче класста. Без аңа ышанабыз. Я булмаса, безгә әтиебез әйтә, шырпы белән уйнама, ут чыга, ди. Без уйнамыйбыз, ышанабыз әтинең әйткән сүзенә. Безгә әниебез әйтә, синең бишенче буын әбиең Мәфтуха исемле иде, абыстай иде, бик иманлы кеше иде, ди. Без бит ул бишенче буын әбине күргәнебез юк. Димәк, без дә әниебезгә ышанабыз. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безнең бөтен гомеребез тора ышанудан. Әгәр кеше Аллаһы Тәгаләнең барлыгына ышанмый икән, димәк, ул үзенең бөтен чынбарлыгын, бөтен яшәү нигезен, принципларын сызып ташлый дигән сүз. Безгә бит Аллаһы Тәгаләнең дә барлыгын кемдер сөйли. Сөйли моны пәйгамбәрләр. Пәйгамбәргә кем сөйли? Сөйли фәрештәләр. Йә булмаса Аллаһы Тәгалә турыдан-туры шул пигамбәр белән ышана, шул пигамбәр белән аралаша. Ә хәзер уйлап карыйк әле, нишләп соң без география укытучысына ышанабыз, ә пигамбәрләрнең сүзләренә ышанмыйбыз? География укытучысы Американы күргәне бар дип әйтербез, әмма бит пигамбәрләрнең дә Аллаһы Тәгалә белән сөйләшкәннәре, аралашканнары бар. Димәк, Аллаһы Тәгаләгә ышанмаска Фәрештәләргә ышанмаска безнең бернинди хакыбыз һәм нигезебез юк. Мөхтәрәм кардәшләр, иман төшенчәсе аның бар башка мәгънәсе дә. Ул да булса яхшылыкны аңлата. Менә без кайчагында кешене начарлык кылса имансыз дип сүгәбез икән, бу бәлки аны Аллага ышанмый дип сүгү түгел, ә начарлык кылучы. Гөнаһ кылучы дип без аны сүгәбез. Менә шуңа күрә дә иман дигән төшенчә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, аның бар нигезе ди, ә бар ди аның ботаклары. Ягъни шушы нигездән чыккан ботаклар була. Аның нигезе ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ булса, ягъни Аллаһы Тәгаләдән башка табынырга лаеклы зат юк, Аллаһ Тәгалә үзе генә, Мухаммад саллаллаһу алейхи вә сәлләм аның илчесе булса, Аның ботаклары да пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм оят ди. Йә булмаса, юлда яткан берәр нинди әйберне алып кую кешеләргә йөрергә җиңел булсын өчен ди. Һәм башка изгелекләр. Менә кешене имансыз дип ачуланган вакытта без аның шушы изгелекләр кылмаганын ачуланабыз. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, иманның менә шушы икенче мәгънәсе. Иманның бар өченче мәгънәсе. Ул да булса, әманәткә тугры булу. Иман дигән сүз алынган әманәт сүзеннән. Нинди әманәт? Әманәт ул безгә ышанып тапшырылган нинди дә булса берәр әйбер. Аллаһы Тәгалә безгә ышанып тапшырды гыйбадәт кылу, аңа ышану әманәтен. Аллаһы Тәгалә безне барлыкка китергәч бездән сорады, Минме сезнең Аллагыз? диде. Без әйе дидек. Аллаһы Тәгаләгә без вәгъдә бирдек, Аны Алла буларак танырбыз дип, һәм инде Алла буларак Аңа ышанырбыз дип. Бу дөньяга килгәч, шушы әманәтебезне онытып җибәрдек. Менә шуңа күрә дә Аллаһы Тәгаләгә ышану бу дөньяда, я булмаса Аллаһы Тәгаләнең кушканы белән яшәү, Ул биргән вәгъдәбезгә тугры калу һәм иманны шулай дип аңлатсак та була. Дүртенче мәгънәсе иманның, ул да булса шөкер кылу. Аллаһы Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә, Лә ин шәкәртүм лә әзидәннәкүм, миңа шөкер кылсагыз, мин сезгә арттырырмын, ди. Вә лә ин кәфәртүм иннә газәби лә шәдид. Ләкин кәферлек кылсагыз, миңа, минем сезгә газабым каты булыр, ди. Ягъни, шөкер кылмаган кешене Аллаһы Тәгалә имансыз ди, кяфер ди. Ә кяфер сүзенең бит капма-каршы мәгънәсе ул иманлы дигән сүз. Димәк, иманның синонимы, шөкер кылу. Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтү. Менә шушы Аллаһы Тәгаләгә ышанып, аны безнең Аллабыз, юкны бар итүче, безне барлыкка китерүче һәм безгә яшәү чыганагы бирүче итеп кабул итү, тану, аңа буйсыну Бу Аллаһы Тәгаләгә шөкер кылу, рәхмәт әйтү була икән. Күргәнебезчә, иманның мәгънәләре күпкырлы булырга мөмкин. Ләкин кайсын гына алсак та, ул безне Аллаһы Тәгаләгә, Аллаһ юлына илтә. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безне иманыбыздан аера күрмәсен. Вәссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.